takateresa tese kubva kumutauri wedu pasta pasta ingwaini manheru akanaka vana vamwari toda kutenda mwari nevaenzi vari pano It's not by accident that you are here, but it is by divine providence. Inyasha dzamwari and he knew kuti nhasi muchange muri pano manheru ano tichataura pamusoro pemasigns of his coming zviratidzo zvinoratidza kuti jesu akuita sei there, are, there is a difference between signs and symptoms anizvo here masymptoms iwewe ndiwo unogona kuma you can feel but they are not detected but signs are visible tanzwanana here chechi the writing of signs that predict the second coming of jesus zvava pachena that surely he is about to come so ndo hatida kuti titaure im just ndiri kuitira kuti vanhu vave settled then tipinde mukati menyaya yedu muverengi webhaibheri aripi zvakazarurwa chapter 16 allright anyone zvakazarurwa chapter 16 verse 12 to 16 verengai

yes nomumuromo wechikara nomuromo womuporofita wenhema ya huyai huyai tiverenge kuno ndo mweya yakaipa inoita zviratidzo zvikanzi kudii number one mweya iyi haiende inoenda to the kings number one yes kuvakokera kukurwa pazuva guru iro ramwari wamasi saka mweya iyi chairi kuita iri kukoka basa rayo kuita sei it is gathering the whole universe ya yeah. zvikanzi kudii vhesi ya 15 ya yeah. tarirai ndinouya sembavha tarirai ndinouya sembavha wakaropafadzwa unorinda wakaropafadzwa unorinda unochengeta nguo dzake nekuda kwei kuti arege kufamba asina kupfeka Sure. vaone nyadzi dzokusafuka kwake dzokererai vhesi 14 vhesi ya 14 nokuti ndiyo mweya yakaipa ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo number one mama ijamba vhesi makuzvionera inoita chii zviratidzo ya inoenda kumadzimambo enyika yose thank you garai pasi munyori akanyora bhuku razvakazarurwa for us to decode the, the book of revelation we have to go back to the old testament pari kunzi rwizi eufrates rwakapwa rwapwa ndokuprepeya makings from the east to come yeah. mambo zvinzwai ndomuite vhesi 12 ndichitaura vhesi 13 yangoti ichingopedza kuti makings akuuya munyoro obva adzokera in retrospect nenhendeshuro obva ati but ndakaona mazuva iwayo mambo achigadzirira kuuya from the east pane chakaitika chii chaiitika panyika ndakaona mweya yetsvina mingani basa rayo kuita mamiracles kuita mawonders not only to the general populace starting from kings down saka pakangotaurwa madzimambo vatobata even the general populace but mweya iyi chainoita kuunganidza vanhu iri kukokera vanhu kuzorwa namwari charangarwe pandakataura zvikanzi mweya iyi yakaita samatafu saka pane zvinhu zvandoda kuti titsanangure makaverenga daniel chapter 5 inoti rwizi Euphrates pabateya Babylon pane Iraq ndo paive ne Babylon saka chimwe chinhu chaisimbisa economy ye Babylon pane modern day Iraq yanga yakakomberedzwa ne mighty jurahall but the other side raipinda negungwa rwizi rwainzi euphrates raisa yakanga iri the hub the center of their economy was euphrates saka musi paiuya a king an opponent ainzi cyrus ainzani aiuya akanga ari tezvara nemukwasha father and son vachiuya vaine ami vakadhaivheta rwizi pavaidhaivheta rwizi it meant independence of the jews that were under siege of the babylonians vanga vakatapwa vakadzvanywa nebhabhironi saka kuuya kwaiita sairasi zvairatidza kusunungurwa kwevana vamwari vakanga varimo saka zviri kunzi jesu saka sairasi anomirira panzi the kings of the east our jesus will come from the sign of the east kuuya from the east is a sign of deliverance jesu anokasika kuuya but paari kunzi the highway has been prepared paari kuuya jesu asati auya there will be mighty wonders on earth mweya yetsvina mitatu ichaita mashura panyika saka number one one of the signs ndisati inotaura mazuva ekupedzisira chichaitika its from the religious side kuchaita inonzi miracle deception people will be deceived tanzwanana here matthew chapter 24 verse 24 in matthew chapter 24 verse 4 inotaurei nguva yaiuya cyrus dati mubate nyaya iyi nguva yaiuya ani akanga ari mambo wemamids nemapersians nguva yaari kuuya mababylonians they are eating drinking and feasting little did they know that the hour of the night nguva yanga yakukwana their probation was about to end saka jesu anouya vanhu vari pamapati vachidya nokunwa mashura emadhimoni achiita vanhu vachiitwa deceived whilst time is running jesu anenge achigadzirira kuuya so one of the signs mweya yetsvina iyi takazvitaura let me just summarize for two minutes takati ine yakaita samatafu matafi datya matatya hapanani haana order ane noise saka mweya yetsvina ine noise mweya wamwari kana uchishanda nevanhu hauvhundutsiri vanhu haurutsisi vanhu vanhu havakiriridzi havariri havasvikirwi but namazuva ekupedzesera man will be possessed but under religious guys zvinorevei zvinotiratidza kuti chiri kuoperata the source are demons ende datya rinogona kugara mumvura inogona kugara palendi chinamato chinenge chiripo jesu asati auya chine inonzi jualism syncretism chinowanikwa kwese kuchivanhu chiriko zvechechi chiriko zvese izvi imweya yei mweya yamatafi ende satani well knows acha achaita asha his, his many branches that will carry his card of his philosophy mweya yetsvina inoita mazai mazhinji matafi kuratidza kuti there will be many ministries that will mushroom in the last days not with the agenda to prepare for his coming some will be multi business organization only for spinning businesses not for the coming of jesus mamwe haasi mabusiness haasi ekuti jesu auye but ave maround ma table affairs for businesses under the mantle of religion sa pakutaurwa one of the signs icharatidza kuti jesu ava pedyo nekuya its miracle deception vanhu vachanyengerwa matthew chapter 24 verse 24 inoti kudii verengai vhesi ya 24 verse 24 nokuti vachamuka vana kristu venhema vachamuka vana kristu vei mbomirai kana vachistata machurches vachitungamirira madenominations vanotoda zita rajesu vamwe vachanzi ana joshua vamwe vachanzi ana emmanuel vamwe vachanzi ana krist vamwe vachabvisa t vozvidaidzana mazita pedzisai mega vese vanenge vaine mazita ajesu for starting their ministries why vachamuka vana kristu venhema kana vamuka vaita sei zvikanzi kudii navaprofita venhema not only vana kristu navaprofita vei zvikanzi vachaita sei vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa vachaita many miracles and wonders what is a miracle is something that is beyond human imagination vachaita mashura nemamiracles but the purpose of the devil is to deceive the very elect tasai to deceive kuti ushii to deceive kunyengera vanhu vamwari garai pasi satani anoziva kuti he is a bible student he knows nguva yava kupera saka basa rake nderedeception kunamata kwechokwadi hakuratidzwi namamiracles even demons can do miracles mweya yetsvina inogona kuita mashura our foundation for faith kufanana nevarume pabheriya let's test from the bible zvaari kutaura ndezvechokwadi here First John chapter 4 verse 1 chichazara kuvanhu vanhu vachamhanya kusit sports center vamwe vachaenda kuchitungwiza vachiunganira munhu chavatevera mashura nemamiracles healing satani anogona kuporesa hazviratidzi kuti ndimwari ataura tinodzokera to the bible matthew chapter 24 verse 4 inoti kudii matthew chapter 24 verse 4 Jesu akapindura akati kwavari. Akapindura akati kwavari. Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Chenjerai kutsauswa nei? munhu anonyengera under religious deception many will be deceived in the last days vanhu vakadyiswa zvakawanda vamwe vakanwa mabhumu vamwe wakanwa chii because of deception chero mamiracles akaitwa hatitendi miracle ikaitwa dzokera kubhaibheri chero kukazvarwa vana vema 3 days izvozvo hazvireve kuti chinamato ndechechokwadi nasatani anogona kuzviita sei saka zvanzi miracle inoitwa zvakazarwa 16 vese 14 vari kuita kukokera vanhu satan is raising his number ari kufusha vanhu for the last days saka panoungana vanhu satani ari kuverenga kuti ava ndevangwa ava ndevangwa ava ndevangwa makabudei kuzoona chiratidzo matthew chapter 16 verse 1 vafarisi vachichemera chiratidzo vanonzi kudii saka number one jesu asati auya there will be miracle deception panyika thats number one vanhu vanenge vachidonhedzwa pasi vachinzi mweya mutsvene wamwari mweya wamwari haupunziri munhu pasi mwari in the old testament aiti kana achitaura navaprofita ainzi vaiti vakaona mwari vaipunzika mwari oti handitauri newe wakavata kurara its sign of a defeat its sign of being possessed marangara here paya jesu achiburuka mugomo anoona mwana ane zvipusha vadisciples 9 atadza kudzinga dhimoni obva ati jesu anoti zvava zvanzi nevabereki tamutadza mwana uyu zvinoti zvikamubata zvinoda kumuwisira muchoto zita rekuti satan rinoreva kuti daya balo daya means through Balom means to cast. Saka Satan anoreva to cast through. Ndozvinoreva kuti diabolos. Diabolos. Saka kudonetswa pasi it's the functional name of the devil. Kupunzika isaini yamadhimoni. Munhu waMwari kana mweya waMwari uripo hatiriri nekupunzika kudona isaini yemamiracles amadhimoni. tanzwanana here chechi yamwari thats number one number two second timothy chapter 3 siyai kwandati muverenge second timothy chapter 3 verse 1 to 2 there will be social signs jesu asati auya social what signs auti munzwai vechirungu zvarinoita this law also that in the last days perilous times shall come within the context of social science nguva dzekutambudzika dzichasvika these are perilous times misikanzwa yamaiita vana mafaune kare kuma 1990 yasiyana nemisikanzwa yanhasi bvunzai vakuru vararamawo kunyeba yava muhigh level iri kuratidza kufamba kwenguva perilous times social science tiverengerei second thimo chapter 3 verse 1 to 2 inoti kudii zvino uzive chinhu ichi uzive chinhu ichi kuti namazuva ekupedzisira Na- sure. nguva dzokutambudzika dzichasvika zipi yes nokuti vanhu vacho vanozvida number one vachava vano vanozvida number two vanoda mari va inch vanhu vanoda mari by hook or crook they love money vanhu vacharomba vanhu vachaita zvese zvese why they love money as in the days of noah so shall it be an analogy of comparative analysis the days of noah and the days of jesus will be equal Amen. mazuva anoa vairoorana vachirambana it was social enda enda enda paapapa kucivil court ungopinda mugallery yemucivil court unyarare uone kuti madivorce mangani we are at a time i respect some other human rights are good

not physically but economically they are being vari they are being trampled to the dust satana anoziva kwazviri kuenda tanzwanana here vana vamwari number two chiri chiri kuurayiwa nasatan according to the social scenes the binary nature of marriage there are many gays and lesbians mm. chiri kuuraya the foundation of the marriage social sins mazuva nekupedzesera izvi izvi zvonanavira kuti jesu unoita seizvi nowe zvikanzi kudii vanhu vachada mari vazhinji vacharomba nekuda chinyi ndaitaura nemusikana wemanjuzu vanhu vacharomba

soon he is coming jesu apedyo nosvikanzi kudii vanozvirumbidza vanoita sei endai pamatiktok even even papese pa muone kuti people are after, are after their names pride of their names and their legacy these are signs zotaro kuti jesu apedyo zvikanzi kudii vanozvikudza vanozvikudza vanotuka vanotuka vasingateereri vabereki aimi ah, vasingateereri chinyi high rate yejuvenal delinquence yanyanyisa ende satani anoziva ari kubva apfekera marights to protect munyori wandinoda wepsychology aiti tamu generation inonzi yemababy boomers baby boomers its a generation generation y iri kuita vana from vaakunzi generation zate vanoti isusu takararama vana mai vedu vachitambudzika we need to give freedom to our children yet they are spoiling them under the mantle of rights ndopatiri jesu asaitaita sei vanhu zviri kuitwa mwana mudiki baba vanorara nemwana ndakaiona imwe yaibuda ende and zvikanzi there will be many newspapers that will advertise sin and sin will be glamorized to the highest extent that sin will be familiar in the corridors of people h metro preaches about sin moyo yevanhu haichavhunduki kuti munhu abatwa ine girlfriend it's now normal the devil is sensitizing the whole world do not fear kunyebe star fm notofonera munhu girlfriend rako ndiyani familiarizing sin the earth is now corrupt the minds of the people are evil continuously and anotarisa vanhu vanoita kuri kuitwa maparties kuri kugochwa as in the days of noah they were eating kudya nekunwa hakuna kuipa but they would do it in wrong places for diabolic agendas in beer halls vanofara vachidya vachitamba little did they know nguva chakwata chatsvuka the soon coming savior who appears the sky from the east ndopavachaziva vedoye church ndoda kukutaurirai jesu akupedyo nekuita sei i'm talking about the social science namazuva ekupedza zvikanzi kudii kondinyaya nevhesi rinobva rati kudii vasingavongi vasati vari vatsvene zvikanzi vasati vari vatsvene raperere handiinarvhesi 3 vasino rudo chairwo havana rudo yes vasingadi kuyanana havadi kuyanana vanochera vamwe vasingazvidzori vane hasha vasingadi zvinhu zvakanaka yes we are living in a generation that is not temperate enough animalism in people vanhu dzava mhuka we are nearing the end we are near izvezvi kune vakomana vasingazive kuti ndimai anonyenga mai vake ndotaura ndiri kutotaura nemi so havachazivi

wobva wapfuura paround about apa handizvo here masigns anenge achikutaura kuti wasara nguva yakadii moti muchinhoi moti mukaroi mosvika pamakuti handizvo here monzi masarwa ne 77 kilometers to kariba tava pedyo tava pai zvikanzi kudii zvanzi daniel chapter 12 verse 4 asi iwe dhanyeri yes vanza mashoko avo yeah. unamire bhuku nechisimbiso yeah. kusvikira nguva yekupedzisira vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda zivo ichaita sei kare zjc yaitobhadhara fom 4 yanga yakuto pane nguva yaitonzi munhu akasvika olevel veangonzi akasvika form six vesvika nguva yekunzi ane degree ene zvikundiso unotoona kuti munhu atori nethree or four madegree ozoti masters masters yacho haichisina chinhu takutombotanga kuverenga paphd where are we going zivo ichawanda We are in the days of Noah. Munoziva here kuti mazuva aNoa akafanana nemazuva anaya? Noa, Noa, nguva yakasumuka Noa, it was 1656 years from creation. How many years? 56 years. Saka Noa paakati sumuka achiti tendevukai nyika ichaparadzwa nemvura ichanaya kubva kudenga. Nyika mvura yenaya ichibva papi? genesis chapter 2 verse 4 da kuti muiverenge yaita zvekuti sumuka sezvinoita dowa saka kwakasumuka anonzi maphilosophers tiri kutaura nyaya yezivo kwabva kwasumuka vakomana vestatistics nobva vati teererai munzwa out of 10 million people of the antideluvian world

tiri tezere vakwamuka vakomana vephysics nechemistry vakati this is anti syllabus mstadi yedu hakuna pakambonaya mvura ichibva kudenga saka uyu ari zviri anti syllabus hazvizi mucolor system tiri tezere chechi nobva kwamuka vakomana vehistory vakati hatina archive

he preached he was a preacher of righteousness akati vakomana tendevukai nyika ichaparadzwa but the people were in their deals shady deals vaenda ku vachienda kumalodges vaienda but mwari achitaura vanhu vachiramba ukatosvika vakomana vakatarisa areka yanga ine door one neone window zvikanzi isu veema its hazardous to health tazwanana and after all there is no social distance vanhu vanoparara netb iye akati kana mwari ataura ataura when god speaks man has to take action all signs are foretelling mafiro ari kuita vanhu vanhu vachafa sounyunyu these are thens portraying to the people the bible is reliable bhaibheri nderechokwadi kune varume vakasumuka maatheist akaramba kuti maevents anowa haana kuitika but mwari he exposes he anoshandisa inonzi the silent tomb preachers silent tomb munoziva kuti chii this is the voice of archeology When man rises and silence the preachers, clergies, vonyararidzwa, God uses archaeology to preach. The earth opens the treasures underneath, hidden, to preach to those who are stubborn. Vakonangara vayanoa yakaora one side, rimwe rakamira, to testify the reliability of the event. izvi zvakaitika izvi enda unocheka namount everest pane pavakamakwa nemvura kusina kusvika munhu zvinovataridza kuti mvura yakambosvika pane payakanaya papi as in the days of noah chechi yamwari ndokuchaurirai zvonanavira kupi izvi zvonanavira kumagumo izvi ende daniel chapter 12 verse 4 yaitaura kuti vanhu vachamhanya pose pose ine primary context ndo iri reliable vanhu vachamhanya pose pose zvinoratidza kuti vanhu vachatanga kunzwisisa from genesis to revelation vachanzwisisa bhaibheri ro number two yamunoda secondary context vanhu vachati kucanada izvezvi vanhu vakuti kuuk kwawandwa vanhu vakuti australia vamwe vari kuti canada vamwe vachiti china zivo vanhu vachamhanya po the signs are foretelling the soon coming savior the highway has been prepared zvakazarwa chapter 16 verse 12 for the king of the east mm. to come mangwana ndichakuudzai kuti jesu achauya sei don't miss it tomorrow tichainareti achibva kudenga how does he come tomorrow muchainzwa mangwana so i just want to invite you this evening the signs are for telling jesu ari kuita sei ari kuuya soon he is coming mazuva ekupedzisira vanhu vachada mafaro ataura vanhu vari kufara vanhu vari kuita sei they don't care vanhu vari kutsvaga kufara marriage fidelity yadamburwa into pieces you can talk about marriage izvezvi ndimi muri muchechi imi munorespecta muchato and vanotobuditsa paradio kuti mukadzi wese chero ari mumba anotohura ka four hai ndiri kutaura handira kuti ndimi ndikuti vanoona vaseka its the worldly position saka vanotovimba kuti munhu wese hakuna ari faithful corruption shady deals we are looking for the people who are faithful in the last days a red robot to sin but the green light to righteousness men who are faithful who can stand for what they believe kunamata izvezviso zvakuchanga upenzi washa zvonzi indava kupusa ndiri kuona vari kutoseka but bhaibheri nderechokwadi zvakazara his foretelling kutotiseka kwari tava kutotaura kuti zvamuri kutaura izvi ichokwadi matthew chapter 24 verse 5 to 7 inotaura kuti namazuva ekupedzisira kuchava nezvirwere zvakawandisa how many types of cancer madietary diseases awanda vanhu taingoziva kuti vanhu vanofa neaids but no aids munhu akutorarama nehiv but zvaakutotyisa madietary diseases vanhu vari kudamburwa makumbo people are being amputated their legs mazviratidzo makensa ndakasangana nemwe mukomana i think munomuziva ane mhino ane zvinyama zvakarembera so ndikati nai mwari shuwa here ndikamuudza ndikamukomana ndikati just have hope jesus is coming again aingoti thank you thank you people are in pain and in agony with different diseases nyika yachembera yagomera people are losing hope floods and earthquakes floods nemaearthquakes mabhero ari kuringa veduwe wake up ebvunzai vanhu vakararama kwamutaro taiinterview mwe pastor my favorite pastor ishamwari yangu anonzi pastor chris muteweri he was in, in mutare anoti idzimba dzemamutare idzi paisumuka idai cyclone kwaisumuka mazitombo kubva mugomo aisikopunza kana seven dzimba ka one dzobva dzafushirwa tiri kunzwanana here chechi mabhonzo anga ari makuva ekumozambique akafukunurwa necyclone idai akanoraswa mamutare ari kusimudza mafloods ndiani zvakazarurwa chapter 12 vese 12 tanzwanana here chechi these are signs vanhu variko vakafa kwamutare mwari vakati ndawanira harare nyasha peace be still ikasvika ya dry air kuno unofunga kuti wakachenjera here wakache kwa government kwako haya ma sniffing dogs aiuya achiti paine mabwa akakwira mudenga ongotaura kuti apa pane munhu apoiswa x vangani vasina kuoneka vamwe vakafa vachiti tozoti mangwana kwanhasi rega ndimborara ndiri murima many floods da kuti ndimuzive chinhu ichi number one number two kuchaita many famines in the last days many droughts saka vakadzidza vanenge vachiti its climate change nyika iri kuzvivhunura the ozone layer iri kubvaruka but ari kusunga mvura ndiyani we are in the context of the great controversy between devil and god satani achasunga mvura achasunga for people to believe him he will have dictates and conditions kuti itai one world religion zvinamato zvichabatana one day of what in the last days chiratidzo ichocho saka church kwatiri kuenda prepare its the beginning of the crisis is the preliminary round satani anoziva ukavabata vanhu pachikafu theyll compromise faithful are the few enda kwese hakuna kusiri kunetsa ushe uri kumukirirana umwe ushe economies are nos diving tiri kumarara all events are, are pointing the king is soon to come ndokusaka takataura nezuro daniel chapter 2 akaratidzwa all kingdoms in glory with their decorated accolades but there is a stone coming to solve sin problem saka vakaropafadzwa handidi kuwesta nguva yenyu kwasara 2 minutes tati vhesi ripi zvakazarowa chiverengai ndo last vhesi ndomeka call chapter 12 vhesi 12 vhesi 12 saka farai kudenga nemi munogarako farai kudenga nemi munogarako mune nhamo imi nyika negungwa mune nhamo imi nyika imi chinyi nekuda kwei nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri ya akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti uchine nguva duku satan knows he is a diligent bible student he knows time is very short ndasarwa nekanguva but the children vari panyika havasi kuziva nguva sanguva ino apia daniel cyrus was coming aidivheta mvura oti kuna beushaza mene mene tekel wayerwa ukaonekwa wakati paari kunzi wayerwa Cyrus is coming. But with our Jesus who is coming. Jesu wangu haakundwi nespeed yerocket yakasumuka 1961 yanga ine chini chainzi the commanding in the lunar module chitundu museremsere changa chakamhanya kumaz kumunhu chaimhanya 18000 kilometers per minute how many chaingoti chikati minute chakucairo iyo ndege chaichaiyo kubva munomu kusvika pasouth pa apa inoda 1 hour 30 minutes yemunomu kubva pazimbabwe pa apa kusvika paor tambo inoda 1 hour 30 but each in one minute 18000 kilometers but my jesus haakundwe nerocket when he comes Amen. When he pierces the sun coming the sky coming towards the earth to redeem and call the dead veterans in the grave hazviiti kana zvichireva kuti in the last days tambudzika tambudzika uri faithful kana zvichireva kusekwa sekwa uri faithful kana zvichireva kuti fira uchitenda firapo uchinamata so andaukola vana vamwari vanongoti ichi mwari ndibetsere chokwadi ndachinja i need to be ready vakadaro ndoda kukunamatirai one elder fambai fambai panani mwari akuitire zvakanaka god bless vanogona kusimuka simuka ndoda kunamata nemi vanongoti mwari I have ndanzwa mwari akuitire zvakanaka tine baptism we have a baptism on saturday mangwana uyai titaure pamusoro pesecond coming jesu achauya sei satani achaonekwa zvemumhepo ndichakudzai kuti achatangira kupi achizvinzi achiti ndijesu auya there is going to be a counter fate but we know has real mwari akuitirei ngatiwanei nguva yekunamata tiri mudzimba maevents ndaitana nevanhu chinzi vanhu vari kwamutare Vanoti mvura ikatanga kunaya many vanochema. Why vachichema kukatanga kunaya? They are haunted by memories of their dead relatives who passed away. Vamwe vanofunga kuti Mwari nyaya iya yatanga takuparara. But it could have been worse. Chechi yaMwari ndimwari akabata men could have died up to Harare pazvakaitika many accidents ari kukonzeresa mafloods ahazi mwari ari kukonzeresa ndisatani ari kusimudza mhepo kugungwa he is abusing the laws of nature to court the people of god unaware and unprepared the people in the last days will be lovers vanenge vachizvirumbidza some are intellectual vane intellectual prowess they are too educated for jesus vamwe vane mari they are too rich for jesus they have no more time so they vanotrusta their accolades kuti chii chandinoda but i need to say there is a space in every human being there is a space of god He needs to be worshipped and respected. Maangels anoshamisika kuti nhai vanhu vari panyika havazive here kuti kana mukuru ataura ataura. Jesu unouya zve. Jesu unoita sei? Jesus is coming again. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga. Tokutendai manheru ano patasimudza mureza wenyu. vanhu ava havana kusimukira munhu vasimukira imi kurova kwehana kuratidza kuti mweya mutsvene achiri kutaura vasimbisei mwari make them to be sober and are late as we are living in the last days tibetserei mwari kuverenga mazuva edu nekumeka maright choices the world is reeling to and fro like a drunkard vanhu vakadhakwa mwari tibetsereiwo kuti pachizoro chameso we need to be awake tokutendai nenyasha dzenyu munongoti maearthquakes angaitike mafloods angaitike but mune one condition ivhangeri youshe chaparidzwa kundudzi dzose chive chapupu kuti kuguma kugosvika nhasi matozadzisa to this constituents vabatsire kumeka madecisions ari right vasimuka kusimukira imi varangarirei vachengetei pakanaka nekuti satani akatsamwa kwazvo muvarinde tanamata najesu amen god bless you yes.